Саулармысыз! Бүген Әйтчедә бик үзенчәлекле кунак бар.
Бәләкәй генә, бәләкәй генә күчтәнәч булсын. Рәзифә ханым Бәхтигәрәевага акча эленгән кул чатыры ягъни зонтикны нәрсә хөрмәтенә бүләк итүләрен беләсегез киләме? Килсә, бу видеоязманы ахырына кадәр карап бетерегез, яме? Рәзифә Бәхтигәрәева Кем ул дип сорасагыз, ике дә уйламыйча шагыйрә дим. Ә шул ук сорауны 10 ел элек биргән булсагыз, ике дә уйламыйча бухгалтер, хисапчы дияр идем. Рәзифә ханым Башкортстанның Туймазы районы Юкәли Елга авылында туа. Саннар дөньясына гашыйк булып һәм исәп-хисапчы белгечлегенә укып, гомер буе акча саный. Ләкин 10 ел элек аның икенче бер мәхәббәте барлыкка килә. Иҗат дөньясына гашыйк була ул. Берничә көн элек Рәзифә Бәхтигәрәеваның туганнары җыелып, Өй шартларында аның иҗат кичәсен үткәрә. Фәридә Сыйдыйкова апасының иҗатка ничек килүе турында сөйли. Әйдәгез, без дә тыңлап алыйк. Кинәт кенә аңа илһам килеп, әдәби берләшмәсе Нурия Галиәхметова төркеменең төркеменә кереп, шагыйрьләр белән бергә аралашып, ул Безнең күп кенә шигырьләр чыгарды, күп кенә дипломнарга лаек булды, күп кенә сертификатлар алды. Нурия Вәлиәхметова төркеме бик көчле төркем. Анда күп олы-олы шагыйрьләр, олы-олы язучылар бар. Егерменче елларга илһам килде, рәхмәт инде. Шуннан шигырьләр язып карадым инде. Иптәшләремә ошагач тын җыелды, хәтсез генә. Шуннан бәләкәй генә туганнар арасында таратыр өчен генә бәләкәй генә китап чыгардым. Рәзифә ханым, өстәлегезгә карап, бәләкәй генә китапның соңыннан бик күп китапка әйләнгәнен чамалап була. Иҗат дәрте бөтенләе белән бөтереп алган булып чыга бит, шулаймы? Көн саен язам инде. Төнлә язам, көндез язам. Язган шигырьләремне менә дәфтәрләргә күчерә барам. Сигез лушти тетрадь тулды. Уналтынчы елдан бирле язам инде. Сиксән нешәр, җитмешәр шигырь була инде ул елына. Стоп!
Елына 70-80 шигырь ди. Бер күңелдә бухгалтер һәм шагыйрь җаннары дус-тату яшәгәч, үзеңнең шигырь язу нормасын да беләсең икән ул. Рәзифә ханым, ә Күңелдән шытып чыккан әсәрләрне беренче булып кемгә укытасыз? Төнлә язам да инде. Миңа Фәнис. Фәнис мин итәм, укыйм мин, төнлә шигырь яздым. Әйдә мине, әни, төзәт, ошармы сиңа, дип әйтәм дә. Әйдә, сүнә, шуннан соң. Кайбер дөрес әйтмәгән сүзләремне төзәтеп куя инде. Ул шуннан шулай итеп аның иң беренче тыңлаучым шул Фәнис инде. Рәзифә Миңневәлиевна тормыш иптәше Фәнис әфәнде белән 47 ел Туймазы шәһәрендә гомер кичерә. Оныклары, уллары бар. Рәзифә Бәхтигәрәева мандолинада, баянда да уйный, мотоцикл да йөртә белә. Аш-су тирәсендә дә тиңнәр юк аңа. Апа, син ничек җитешәсең? Я, әле ул аның иртән торуга, без януга Разиф апаның тәйкмәк кебек бер шигыре атып чыккан була гөмбә кебек. Мин аны карыйм да, мин уже ул интернет челтәренә дә кереп киткән. Ул кайрада йоклаган, ул кайрада язган, кайрада аны тиз генә иттереп, э, яше, яше бар бит инде, но ул тегендә компьютер тирәсендә э, гомер буе эшләгәч, инде аның кулы инде телефонга ияләшкән, ул аны уже э, кеше йокыдан торганчы, Хәерле иртә, дип, үзенең шигырьләрен бастырып та челтәрнең интернет челтәрләренә куя. Рәзифә Бәхтигәрәеваның бертуган апасы Флюра ханым ни дияр икән? Рәзифәнең язган шигырьләре бик бөтен халыкка да күңелне ошый, күңеленә ята. Ул гади телдә яза, үзебезнең Үзебезнең нәрсә уйлаган, ничек икән? Балачактагы сүзләр белән без балачагым синең белән горурланабыз. Синең иҗади чишмәләрең саекмасын. Чишмәләрең һәрвакыт шулай агып торсын. Ә хәзер тын да алмыйча Рәзифә Бәхтигәрәеваны һәм аның шигырьләрен тыңлап узыйк. Капка төбендә бер апа чыгып көтәдер кызын. Тиз генә кайта алмас инде, юллары бит. Бик озын. Нигә керсә, тәрәзәдән ала алмый ул күзен. Көн буе көтә гына, җәлләми һич тә үзен. Бала күңеле далада дип, әйтмиләр бит тикмәгә. Тынычлан, апа, кайгырма, кайтырлар, кайтырлардыр иртәгә. Әни кеше шулай инде. Бар, барлык уе балада. Китәләр дә кайта алмыйлар ерактагы калага. Капка төбендә бер апа маңгайга куйган кулын җанына тынгы таба алмый, һаман күзәтә юлын. Рәзифә ханым иҗатында һәркемне, һәрберебезне борчыган мәсьәләләр урын алган. Ләкин минем күңел кылларымны аеруча да аның әниләргә багышлап язылган, Әсәрләре тибрәтте. Инәкигә хат дигәне шундыйлардан. Хат язырга булдым әле бүген. Барып җитмәслеген белсәм дә. Син, инәки, хатлар яза алмыйсың. Түземсезлек белә көтсәм дә. Син дә безне сагынып көткәнсеңдер. Кич утырып, ялгызың. Икәү генә калсак та өйдә. Кичләребез үтә бик озын. Әлдә әле телевизор бар, телефоннар безне юата. Синең кебек хәзер безнең төннәр йоклар йокламас үтә. Инәки, син тыныч йокла. Урының булсын җәннәттә. Тормышлар үзгәрер әле яхшы якка, әлбәттә. Гомер көзем җиткән саен. Әйтер сүзләр күбәя, Кыскара шул гомер кыскара, Шуңадыр да моңая. Көзләр, көзләр, Көләч, матур йөзләр, Яңгырлы, салкын җирләрдә Яшьләнә серле күзләр. Рәзифә ханымның шигырьләре җыр буларак та яңгырый, композиторлар аның шигырьләренә бик теләп музыка язарга алына. Гомер бит тамчылар шикелле, Тормады, тормады, туктала, яшисем килә бит шул язда. Йөрәгем тибүдән туктама. Ә хәзер өч кыз бер туганның нинди сәбәп белән җыелганын әйтергә вакыт җиткәндер. 8 ноябрьдә Рәзифә Бәхтигәрәевага 70 яшь тулды. Бик зур юбилей. Туганнары Рәзифә ханымга Бүләк буларак менә шундый иҗат кичәсе оештырган шагыйрәгә тагын ниләр бүләк иттеләр икән, карыйк әле. Бу зур юбилей, конечно, моңа бу яшькә күп кеше җитә алмый әле. Аллага шөкер, молодец, без инде бөтен эшләребез дә бергә булды, ашларыбыз да бергә булды. Яшәвебез дә бергә булды. Шушы Туймаз районыннан ерак китә алмадык. Барыбыз бергә туган көне белән котлап, шушы йомшак мендәрләрдә йоклавыгызны телим. Рәмис апа, синең гомер бәйрәмең менә әле матур итеп матур җырларыңда да син аны белдердең. Без дә тыңлап үттек. Алда да әле тыңласылар бар, Алла бирсә, генә исәнлек саулык, бик матур гына ис алгансың шул өеңдә, матур итеп яшә.
Ә хәзер теге оригиналь бүләк. Та-дам!
Бәләкәй генә күчтәнәч булсын. Шуның белән инде турниларым. Кул чатырга чын акча элгәннәрдер дигән. Өметтә каласы килә. Хөрмәтле Рәзифә Миңневәлиевна, мин сезне Әйтченең барлык язучылары исеменнән күркәм юбилеегыз белән ихлас күңелдән котлыйм. Безнең өчен өлге сез, үрнәк сез безгә. Тормышыңа ямь кертергә беркайчан да соң түгеллеген сез үз мисалыгызда күрсәтәсез. Киләчәктә дә тормыштан тәм табып, ямь табып яшәргә насыйп итсен сезгә. Иҗатыгыз башка кешеләргә күңел азыгы да, дәва да була күрсен. Туганнарыгыз, якыннарыгыз һәрчак Янәшәдә булсын. Без сезнең белән сокланабыз. Сау-сәламәт булыйк. Сез дә, без дә. Сезнең киләсе юбилеегызда күрешергә насыйп итсен.